Pennod 48 A bu wedi'r pethau hyn ddywedyd o un wrth Joseph, Wele, y mae dy dad yn glaf. Ac efe a gymerth ei ddau fab gydag ef, Manasse ac Ephraim. A mynegodd un i Jacob ac a ddywedodd, Wele dy fab Joseph yn dyfod atat. Ac Israel a ymgryfhaodd ac a eisteddodd ar y gwely. A dywedodd Jacob wrth Joseph, Duw holl alluog a ymddangosodd i mi yn Lus, yng ngwlad Canan, ac a'm bendithiodd. Dywedodd hefyd wrthyf, Wele, mi a'th wnaf yn ffrwythlon, ac a'th amlhaf, ac yn dyrfa o bobloedd y'th wnaf, a rhoddaf y tir hwn i'th nhad di ar dy ôl di yn etifeddiaeth dragwyddol. Ac yr awr hon dy ddau fab, y rhai a anwyd i ti yn nhir yr Aifft, cyn fy nyfod atat i'r Aifft, eiddo fi fyddant hwy. Effraim a Manasse fyddant eiddo fi, fel Reuben a Simeon. A'th epil, y rhai a genhedlych ar eu hôl hwynt, fyddant eiddo ti dy hun. A'r enw ei brodyr y gelwir hwynt yn ei hetifeddiaeth. A phan ddaethum mi o Mesopotamia, bu Rachel farw gyda mi yn nhir Canan, ar y ffordd, pan oedd eto filltir o dir hyd Effrath, a chleddais hi yno ar ffordd Effrath, honno yw Bethlehem. A gwelodd Israel feibion Joseph, ac a ddywedodd, Pwy yw y rhai hyn? A Joseph a ddywedodd wrth ei dad, Dyma fy meibion i, a roddodd Duw i mi yma. Yntau a ddywedodd, Dwg hwynt atolwg ataf i, a mi a'i bendithiaf hwynt. Llygaid Israel hefyd oedd drymion gan henaint, fel na allai ef e weled, ac efe a'i dygodd hwynt ato ef, yntau a'i cusanodd hwynt, ac a'i cofleidiodd. Dywedodd Israel hefyd wrth Joseph, Ni feddyliais weled dy wyneb, eto, wele, parodd Duw i mi weled dy nhad hefyd. A Joseph a'i tynnodd hwynt allan wrth ei liniau ef, ac a ymgrymodd i lawr ar ei wyneb. Cymerodd Joseph hefyd wynt ill dau, Ephraim yn ei law ddeau tua llaw aswy Israel, a Manasse yn ei law aswy tua llaw ddeau Israel. ac a'i nesaodd hwynt ato ef. Ac Israel a estynnodd ei law ddeau, ac a'i gosododd ar ben Ephraim, a hwn oedd yr ieuangaf, a'i law aswy ar ben Manasse, gan gyfarwyddo ei ddwylo trwy wybod, canys Manasse oedd y cynfab. Ac efe a fendithiodd Joseph ac a ddywedodd, Duw, yr hwn yr hodiodd fy nhadau Abraham ac Isaac ger ei fron, Duw, yr hwn am porthodd er pan ydwyf hyd y dydd hwn. Yr angel yr hwn am gwaredodd i oddi wrth bob drwg a fendithio'r llanciau. Fy enw hefyd ac enw fy nhadau Abraham ac Isaac a alwer arnynt, heigiant hefyd yn lluaws yng nghanol y wlad. Pan welodd Joseff osod o'i dad ei law ddeau ar ben Effraim, bu anfodlon ganddo, ac efe a ddaliodd law ei dad i'w symud hi oddi ar ben Effraim ar ben Manasse. Dywedodd Joseph hefyd wrth ei dad, Nid felly, fy nhad, canys dyma'r cyn-fab. Gosod dy law ddeau ar ei ben ef. A'i dad a omeddodd, ac a ddywedodd, Mi a wn, fy mab, mi a wn. Bydd hwn hefyd yn bobl, a mawr fydd hwn hefyd. Ond yn wir, ei frawd ieuengaf fydd mwy nag ef, a'i nhad ef fydd yn lliaws o genhedloedd. Ac efe a'i bendithiodd hwynt yn y dydd hwnnw, gan ddywedyd, Yno ti a bendithia Israel, gan ddywedyd, Gwnaed Duw di fel Effraim ac fel Manasse. Ac efe a osododd Effraim o flaen Manasse. Dywedodd Israel hefyd wrth Joseph, Wele fi yn marw, a bydd Duw gyda chwi, ac efe a'ch dychwel chwi i dir eich tadau. A mi a roddais i ti un rhan goruwch dy frodyr, yr hon a ddygais o law yr Amoriaid am cleddyf ac am bwa. Pennod 49 Yna y galwodd Jacob ar ei feibion ac a ddywedodd, Ymgesglwch, fel y mynegwyf i chwi yr hyn a ddigwydda i chwi yn y dyddiau diwethaf. Ymgesglwch, a chlywch, meibion Jacob, Ie, gwrandewch ar Israel eich tad. Reuben fy nghynfab tydi oedd fy ngrym a dechreuad fy nerth, rhagoriaeth braint a rhagoriaeth cryfder. Ansafadwy oeddyt fel dwfr, ni ragori di, canys dringaist welyd y dad, yna yr halogaist ef, fy ngwely a ddringodd. Simeon a Lefi sydd frodyr, offer creulondeb sydd yn eu hanheddau. Na ddyled fy enaid i'w cyfrinach hwynt, fy ngogoniant na fydd un a'u cynulleidfa hwynt. Canys yn eu dug y lladdasant ŵr, ac o'u gwirfodd y diwreiddiasant gaer. Melltigedig fyddo eu dug, canys tost oedd. A'i llid, canys creulon fu. Rhannaf hwynt yn Jacob, a gwasgaraf hwynt yn Israel. Tithau Juda, dy frodyr a'th glodforant di. Dy law fydd yng ngward elynion, meibion dy dad a amgrymant i ti. Cenau llew wyt ti, Juda, o'r ysglyfaeth y daethost i fyny, fy mab. Ymgrymodd, gorweddodd fel llew, ac fel hen lew. Pwy a'i cyfyd ef? Ni dymedir deyrnwialen o Jwda, na deddfwr oddi rhwng ei draed ef, hyd oni ddêl Seilo, ac ato ef y bydd cynulliad pobloedd. Yn rhwymo ei ebol wrth y winwydden, a llwdwn ei asyn wrth y bêr winwydden. Golchodd ei wisg mewn gwin, a'i ddillad yng ngwaed y grawnwin. Coch fydd ei lygaid gan win, a gwyn fydd ei ddannedd gan laeth. Sabulon a breswylia ym mhorthleoedd y môr, ac efe a fydd yn borthladd llongau, a'i derfyn fydd hyd Seidon. Isachar sydd asyn a sgyrnog, yn gorwedd rhwng dau bwn. Ac a wêl lonyddwch mai da yw, a'r tir mai hyfryd, Efe a ogwydda ei ysgwydd i ddwyn ac a fydd yn gaeth dan deyrnged. Dan a farn ei bobl fel un o lwythau Israel. Dan fydd sarff ar y ffordd a neidr ar y llwybr, yn brathu sodlau'r march fel y syrthio ei farchog yn ôl. Am dy iachawdwriaeth di y disgwyliais, Arglwydd. Gad llu a'i gorfydd. ac yntau a orfydd o'r diwedd. O aser, bras fydd ei fwyd ef, ac efe a rydd anteithion brenhinol. Naftali fydd ewig wedi ei gollwng yn rhoddi geiriau teg. Joseph fydd gangen ffrwythlon, cangen ffrwythlon wrth ffynnon, ceinciau yn cerdded ar hyd mur. A'r saethyddion fuant chwerw wrtho ef, ac a saethasant ac a'u casasant ef. Er hynny, a rhodd ei fwa ef yn gryf, a breichiai ei ddwylo a gryfhasant, trwy ddwylo grymus Dduw Jacob, oddi yno y mae y bugail, maen Israel. Trwy Dduw dy Dad, yr hwn a'th gynorthwya, a'r holl alluog, yr hwn a'th fendithia a bendithion y nefoedd oddi uchod, a bendithion y dyfnder yn gorwedd isod, a bendithion y bronnau ar y groth. Rhagorodd bendithion dy dad ar fendithion fy rhieni, hyd derfyn bryniau tragwyddoldeb. Byddant ar ben Joseph, ac ar Gorin yr hwn a neilltuwyd oddi wrth ei frodyr. Benjamin a ysglyfaetha fel blaidd, y bore y bwyty'r ysglyfaeth a'r hwyr y rhan yr ysbail. Dyma ddeuddeg llwyth Israel oll, a dyma'r hyn a lefarodd eu tad wrthynt, ac y bendithiodd efe hwynt, pob un yn ôl ei fendith y bendithiodd efe hwynt. Yna y gorchmynnodd efe iddynt ac a ddywedodd wrthynt, My fi a gesglir at fy mhobl. Cleddwch fi gyda'm tadau, yn yr ogof sydd ym maes Effron yr Hethiad, yn yr ogof sydd ym maes Machpela, yr hon sydd o flaen Mamre, yng ngwlad Canan, yr hon a brynodd Abraham gyda'r maes, gan Effron yr Hethiad yn feddiant Bedderot. Yno y claddasant Abraham a Sara ei wraig, yno y claddasant Isaac a Rebeca ei wraig, ac yno y cleddais i Lea. Meddiant y maes a'r ogof sydd ynddo, a gaed gan feibion Heth. Pan orffennodd Jacob orchymyn i'w feibion, ef ei adynnodd ei draed i'r gwely, ac a fu farw, a chasglwyd ef at ei bobl. Pennod 50 Yna y syrthiodd Joseph ar wyneb ei dad, ac a wylodd arno ef, ac a'i cusanodd ef. Gorchmynnodd Joseph hefyd i'w weision y meddygon bêr ar ogli ei dad ef, felly y meddygon aber oraglasant Israel. Pan gyflawnwyd iddo ddeugain niwrnod, canys felly y cyflawnir dyddiau y rhai aber aroglir, yna yr eifftiau dau harwylasant ef ddeng niwrnod a thrigain. Pan aeth dyddiau ei arwyl ef heibio, yna y llefarodd Joseph wrth deulu Pharo, gan ddywedyd, Os cefais yr awr hon ffafr yn eich golwg, lleferwch wrth Pharo a Tolwg, gan ddywedyd, Fy nhad a'm tyngodd, gan ddywedyd, Wele fi yn marw. Yn fy medd, yr hwn a gloddiais i mi yng ngwlad Canan, yno ymcleddi. Ac yr awr hon cafwyf fy ned i fyny a Tolwg fel y claddwyf fy nhad, yna mi a ddychwelaf. A dywedodd Pharo, Dos i fyny, a chladd dy dad fel y'th dyngodd. A Joseph a aeth i fyny i gladdu ei dad, a holl weision Pharo, sef henuriaid ei dŷ ef, a holl henuriaid gwlad yr Aifft a aethant i fyny gydag ef. A holl dŷ Joseph a'i frodyr, a thŷ ei dad, eu rhai bach yn unig a'i defaid a'i gwartheg a dawsant yn Nhir Gosen. Ac aeth i fyny gydag ef gerbydau a gwŷr meirch hefyd, ac yr oedd yn llu mawr iawn. A hwy a ddaethant hyd lawr dyrnu atad, yr hwn sydd dros yr Iorddonen, ac a alarasant yno alar mawr a thrwm iawn, canys gwnaeth alar dros ei dad saith niwrnod. Pan welodd y Cananeaid y rhai oedd yn preswylio yn y wlad y galar yn llawrdyrnu atad, yna y dywedasant, Dyma alar trwm gan yr Eifftiaid. Am hynny y galwasant ei enw Abel Misraim, yr hwn sydd dros yr Iorddonyn. A'i feibion a wnaethant iddo megis y gorchmynasai efe iddynt. Canys ei feibion a'i dygasant ef i wlad Canan, ac a'i claddasant ef yn ogof maes Machpela, yr hon a brynasai Abraham gyda'r maes, yn feddiant beddrod, gan Effron yr Hethiad, o flaen Mamre. A dychwelodd Joseff i'r Aifft, efe a'i frodyr a'r rhai oll a aethant i fyny gydag ef i gladdu ei dad, wedi iddo gladdu ei dad. Pan welodd brodyr Joseff farw o'u tad, hwy a ddywedasant, Joseff o'n dodi dan casáu ni, a chan dalu a dâl i ni yr holl ddrwg a wnaethom ni iddo ef. A hwy a anfonasant at Joseph i ddywedyd, Dy dad a orchmynnodd o flaen ei farw, gan ddywedyd, Fel hyn y dywedwch wrth Joseph, Atolwg, maddau yr awr hon gamwedd dy frodyr, a'u pechod hwynt, canys gwnaethant i ti ddrwg, ond yr awr hon, maddau, atolwg, gamwedd gweision Dduw dy dad, Ac wylodd Joseff pan leferasant wrtho. A'i frodyr a ddaethant hefyd ac a syrthiasant ger ei fron ef, ac a ddywedasant, Wele ni yn weision i ti. A dywedodd Joseff wrthynt, Nac ofnwch, canys a ydw i fi yn lle Duw? Chwi a fwriadasoch ddrwg i'm herbyn, ond Duw a'i bwriadodd i ddaioni. i ddwyn i ben, fel y gwelir heddiw, i gadw yn fyw bobl lawer. Am hynny, nac ofnwch yr awr hon, my fi a'ch cynhaliaf chwi a'ch rhai bach, ac efe a'i cysurodd hwynt, ac a lefarodd wrth fodd eu calon. A Joseph a drigodd yn yr Aifft, efe a theulu ei dad, a bu Joseph fyw gan mlynedd a deg. Gwelodd Joseph hefyd, o Effraim, or-wyrion. Maethwyd hefyd blant Machir, fab Manasse, ar liniau Joseph. A dwedodd Joseph wrth ei frodyr, My fi sydd yn marw. A Duw, gan ymweled a ymwêl â chwi, ac a'ch dwg chwi i fyny o'r wlad hon, i'r wlad a dyngodd efe i Abraham, i Isaac, ac i Jacob. A thyngodd Joseph feibion Israel gan ddywedyd, Duw gan eich gofwyo a'ch gofwya chwi. Dygwch chwithau fy esgyrn i fyny oddi yma. A Joseph a fu farw yn fab deng mlwydd a chant, a hwy a'i peraroglasant ef, ac efe a osodwyd mewn arch yn yr Aifft.